Okay nyadi selamat betemu baru kitai dalam video aku ke sekali tu. Okay nyadi hari nya uhh eh. Minta ampun keterubah ya aku meri besai terima kasih ngagai semua kita ke udah subscribe video aku lalu rindu ke utai digaga aku iya nya tips kuntau bungai ke digaga aku bungai ke dipantai ka aku kelebih agi ari agi nama nya ari segi tips-tips kuntau lah au ok nyadi aku suah amat meri jaku tangkan ba ditu. Aku ukai minta puji tang aku semina bekunsi laban bisi ga bala menyadi anang kelalu nama nya sida iya nangi deh sida iya nangi aku mantai ke utai kelalu lebih nangi ke dipeda orang ditunda orang lalu kitai nadai nadai nama nya pengering diri empu nadai kelebihan diri empu enti kitai mantai. utai kelalu mayuh au bekenya ke utai kenangi ke menyadi kitai nya. Ok nyadi ba ditu aku madah au uhh anang irau ke nya aku nemu nama utai da gaga aku, aku nama nya utai ke aku semina bekunsi. Berapa persen aja ari utai ke temu aku, berapa peratus aja ari utai ke temu aku, anang kita irau, anang kita nangi, aaa buah jalai tips ke diberi aku nya semina berapa persen aja, berapa peratus aja au anang nangi kita ba dia. Lalu aaa, tang nadai salah kita nama nya kita. Baka ko aku ngelamat tu nadai salah kita ka komen, nadai salah kita ka bejako mantai ke penemu diri empu. Nya luar kuasa aku. Nya luar kuasa aku kita ke nyebut nama-nama utai ke sebut kita nya luar kuasa aku. Aku nulih nagang kita ba nya, ba utai dia. Laban munyi ko aku utai tu sajiptif. Ha. Utai tu sajiptif. Chunto ah utai sajiptif bukai baka kitai ka design baju. Design baju ah. Nama-nama design ba baju tu ulih nyadi. Au. Ngi siku enda manah, anda nunda ngia. Ngi siku enda manah, anda nunda ngia. Bekenya iya. Tang enti iya manah, enti iya manah tauka dek bisi bulih runding ba baju nya ngaga churak iya manah agi, nadai salah dek ngambi mimit churak iya nya digaga dek baru churak iya ngambi ngedek manah agi. A. Baka nya utai tau au, baka nya utai aaa nama nya reti a subjektif tau. Baka nya ga buah kuntau kitai, baka nya ga bungai kitai, baka nya ga jalai kuntau kitai au. Kitai anang aaa meda iya ka bekunsi, meda siku-siku nya ka bekunsi alu di tenya kitai alu di nama nya di bangkang kitai. Ukai baka nya. Aku enda nemu lah ukai ga aku tinggi amat pelajar ukai ga aku nemu amat tang uhh guru tuai aku suba madahh beketuk iya madahh jaku tangkan iya nyadi sekali kami udah ambih tamat tamat kuntau. kami ambih tamat kuntau. Mayuh meh orang ke nemu bekuntau, orang ke nemu aaa bebuka bungai datai agi kelang kami kia lalu sida apen bisi aaa nama nya ukai-ukai datai agi kelang datai agi rumah kami kia lalu sida apen bisi ga bebuka bungai bebuka kuntau semua bungai sida iya. Nyadi siko ari aaa ke sama enggau kami belajar tu. ke sama enggau kami belajar tu nanya, Um ku iya, Tuai, nama Um nama nya, nama bungai nya sama, nama iya sama, tang Um jalai langkah iya enda sama. Nyadi tu saut guru kami ah, tu saut guru kami. Aku enda nemu. Nya pelajar sida iya. Kitai enda ulih, nama nya, enda ulih memangkang utai pelajar sida iya. Beketu utai tu, au, utai tu subjektif. Em. Baka nya ku jaku tangkan guru aku suba. Nyadi, sampai ke ditu aku agi bepegai ba aaa jaku lalau, jaku tangkan guru aku nya. Diatu iya udah, udah nadai lah, udah aaa lama iya udah nadai. Iya pen tuai mega, iya pen tuai mega. sebedau zaman Jipun suba iya sigi udah ada tuai tuai agi ari ning ake ko ke ngadak ke indai ko au oke um nama agi jaku tangkan kitai baka nya meh au kitai um baka ko aku tadi nya baka ko aku tadi eh kitai ngaga sigi churak baju tu peda kitai enda manah. Tang kitai anang nyebut anang anang nama nya anang mantai hari dia. Anang keni ku ne ukai ukai mantai ah anang keni ku anang ngara anang anang nyeb anang kira ke anang bejai iya meh. Kira ke anang bejai iya. Anang bejai churak baju tu. Tang dipadah ke kitai tauka kitai ngambi idea churak baju nya ngambi churik baju kitai tu manah agi. Aa lebih kurang baka nya meh teori aa teori utai tu. Au ok nyadi aa pulai ke kitai ngagai ngagai nama nya ngagai aa bungai kitai ke udah dipelajar kitai. Kita ke meda kita ke nelak video aku bisi enda kita udah belajar bungai satu nya enti kita bisi terima kasih. Aaa utai tu nadai bebayar aku semina ngasuh kita like aja tau aku ngasuh kita like lalu subscribe video aku nya aja pinta aku tei kita ka belajar ke lebih agi aaa baka ko aku nya nama kebuah kitai ngena jalai tu nama kebuah aaa bungai tu bisi pecah nama kebuah aaa gerinik iya baka nya enti kita ka nemu semua nya tau betanya ngagai aku. Tau betanya ngagai aku, tauka kita Aku enda nemu sama ada aku ulih ngajar tauka enda ngajar muka kelang. Aku ke ngajar muka kelang tu aku kala nama nya miring semua muka enti aku empu muka kelang aku beda pekala enggai ke aku ti nya uhh tang aku nemu chara iya. Aku nemu nama utai ke patut diadu. Aku nemu miring, miring muka kelang nya. Nya meh. Aku enda nemu tang tang aku empai beranika muka kelang tau. Tang ti kita ka belajar bagi aku sekadar belajar sekala sekadar belajar bekunzika penemu. Nya nadai salah, aku nadai nagang ti nya au. Laban aku ukai lukik penemu. Kita betanya ba dalam video tu pen aku nak nagang aku nak nak minta bayar nak minta apa semua nadai nadai nadai utai baka nya semina meh um iya ke bebayar tu iya ba aku nya nyau baka ke um jaku kitai suba nya pemali iya penti pemali iya um nya kitai ke bisi muka muka kelang muka miring semua bebunuh ke manok kitai nya nya nyu lain ke nya cerita lain nya tang ke agi ke diatu aku semina ngajar tips enggau bungai ke dicampur ke aku ukai bungai kuntau endar au ok bisi bida ya dia au alright uhh ok sekali tu engka video tu panjai agi au panjai video sekali tu engka bisi ya bebelas minit pia enti enda lebih. Ok. Nyadi enti kita udah belajar bungai ke digaga aku nya, terima kasih ya. Tu sekali dagi aku mantaika bungai dua. Bungai ke senang aja, jalai ke lurus aja uhh tau diperatik, tau dipelajar ke kita, aku nadai nganu, aku nadai uhh nadai salah kita belajar sebungai tu. Ti kita rindu peratikka kita. Au ok. Peda kita bungai tu.